Bore da i chi gyd a chroeso i'r Oedfa. Ac er mor wahanol yw naws y Nadolig hwn, gobeithio eich bod chi, a'ch dou neu rywbryd yn ystod y cyfnod hwn wedi cael cyfle i fwynhau bendithion a dedwyddwch gŵyl y geni. Yn ei lyfr O'r Bala i Genefa, mae Sir Owen Edwards yn cyfeirio at hen gapel Llwyd, sef yr hen gapel yn Llanuwchllyn. Moelion oedd ei fur ie, ond fod ambell sbotyn llaith yn rhoi tipyn o amrywiaeth i'r lliw. Yr oedd ei feinciau weithiau'n esmwyth, weithiau'n galed, yn ôl y fel y byddai y bregeth. Wel, yn amlach na pheidio mae y seddi mynd yn galetach po hira yw'r bregeth, ac er a'ch bo chi, gobeithio, yn eistedd yn ddigon esmwyth yn a'ch cartrefi y bore ma nai ddim ych cadw chi yn rhy hir. Ond dyma ambell i sylw wrth edrych nôl ar y flwyddyn 2020. Last year's words belong to last year's language, and next year's words await another voice, medd TS Eliot y bardd. Ers mis Mawrth dwetha mae lleisiau cyfarw dda gwahanol wedi'n carafnu trwy gyfryngau gwahanol, bob Sul yn ddi-feth chwarae teg a ninne yn cyd-addoli ar ein haelwydydd ni. Ond yr un ddi'r neges. A does dim dwywaith fod y neges, y neges fawr, y neges bwysicaf oll, wedi cael ei chyflwyno mewn ffyrdd amrywiol, ffyrdd dychmygus, diddorol a bendithiol, gan yn cyd-aelodau ni yn y Tabernacl a hefyd gan yn gwesteion ni o Sul i Sul. Byddai wedi bod mor rhwydd i golli gafael ar bethau, yn fyddai? Ond diolch i bob un ohonoch chi am eich ymroddiad ac am eich arweiniad cyson a goleuedig yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae gan WR Nicholas yn ei lyfr Gweddïau a Salmau gân o ddiolch i'r rhai sydd wedi ac yn parhau i gadw fflam gwirionedd ynghyn yn ein heglwysi ni ac hefyd yn ein broydd a'n gwlad. Rwy'n credu ei bod hi'n werth i'w rhannu hi gyda chi y bore yma. Dyma hi. I'r gweddill gan W Rhys Nicholas. Fel angor i long mewn tymestl, felly yw eu teyrngarwch y rhai ffyddlon yn awr y difaterwch. Fel mur cadarn yn amser ymosodiad, felly yw eu ffyddlondeb hwy pan fo uchel sŵn yn herio. Gwynfydedig ydynt oherwydd eu cydwybod dda a'u llafur yn yr hen wynllanoedd. Ni fynnant weld yr etifeddiaeth mewn sarhad na'r dystiolaeth o dan y cwmwl. Tystion i'r arglwydd ydynt yn ei sêl ddiysgog, a'i dafalwch wrth loewi'r trysor. Ni ddiffydd fflam gwirionedd yn ei bro, cant cryfion ydynt mewn cred a'i gobaith sy'n goleuo ffenestri'r seintwar. O'i plegid hwy, bydd eto sain gorfoledd yn y pyrth a llonder yn cartref i'r tir.

Ie, diolch i'r gweddill, y rhaid i'n gofalu am y ddoe a'r heddiw fel y gallwn ni edrych ymlaen i'r dyfodol a byw mewn gobaith. Er y curo a'r corwynt, er y niwl, er y nos a'r femryn, tydi'r af y ca fel cynt. Gweld yr haul wedi'r helynt. Englyn o eiddo Elfyn ar y testun Gobaith, ac mae Gobaith wedi bod yn destun sydd wedi ysbrydoli beirdd a llenorion ar hyd y canrifoedd, ac yn ei plith, un a oedd yn fardd medrus iawn, wedi ennill ar y genedlaethol, ar y soned, Ac hefyd, y Delyneg, fwy nag unwaith, ond un a oedd yn fwy adnabyddus efallai fel ysgrifwr, sef y Parchedig Gwilym Morris, a oedd yn weinidog yn ei dro ym Methlem, Gwaelod y Garth, ac ym Methel yng Nghaerffili. Fe fu Sara a finne yn byw yng Nghaerffili am flwyddyn ar ôl priodi ac yn mynychu Oed Faon ym Methel. Nid yn gyson o bell ffordd mae arna i ofn, ond yn ddigon aml hefyd i ddod i adnabod Gwilym Morris fel gŵr annwyl iawn a chanddo grebwyll craff. Rwy'n credu mod i wedi cyfeirio at y llyfr hwn o'r blaen, ac yn benodol felly at yr ysgrif ola' sydd yn rhoi y teitl i'r gyfrol, Yr Enfys Drwy y Glaw, sef cyfrol o ysgrife Gwilym Morris. Cyn i ni wrando ar ddarn o ysgrif ola Gwilym Morris, mae werth i ni gofio am ei amgylchiadau personol e. Yn 1975 fe gafodd i barylysu, fe ddioddefodd o ergyd o'r parlys, a bu'n rhaid iddo i frwydro'n ei flaen i lenydda ac i gyfleu ei syniadau drwy deipio ag un bys. Dyna chi'r cefndir Wrth wrando ar eiriau agoriadol yr enfys drwy y glaw. Os yw pethau'n dywyll ar hyn o bryd, heb un hollt yn y cwmwl, a'r gawod yn drom ac yn hir, mae'r enfys yn siŵr o ddod a disgyn fel eneiniad ar eich ysbryd trist. Cedwch eich golwg tuag i fyny, er eich bod ar hyn o bryd yn y gor-ddyfnder. Oblegid yn sydyn yr ymddengys y bwa, dod fel ffrind annisgwyl ac yn ei wên y daw gwaredigeth. Yr oeddwn yn croesi'r bont dros yr afon yn Ffynnon Taf un bore Llun, flynyddoedd maith yn ôl mwyach. Ie, bore dydd Llun wedi Sul diflas a'r diflastod yn aros fel llaid yn glynu'r ddesgidiau. Nid oedd disgleirdeb i'r haul, na gloewder yn nyfroedd yr afon. Llysnafedd lleidio o galifau yn lle dŵr grisialaidd a'r sawr anhyfryd yn profi fod ffatrïoedd yr ystâd ddiwydiannol yn Nhreforest wedi chwydu eu hysbwriel afiach i gymylu â gwenwyno'r glendid a fu. Wrth edrych ar yr wybren, gall eich feddwl bod rhywun yn hongian bratie budron ar-lein ddillad anweledig, a dim smotyn gwyn na glas i'w weld rhyngddynt. Rhwng nef a daear, dim ond cymylau carpiog ac afon fel pe bai'n edifarhau am ddechrau thaith Ond yn sydyn dyma fflach yn hollti'r mwrllwch a thrydanu'r awyr. Eiliad neu ddwy o fflam las na bu eu hangerddolach erioed. Ie, glas y dorlan yn croesi afon Taf har fore dydd Llun digalon ac yn diystyru'r llaid a'r olew yn yr afon a'r cymylau clytiog uwchben. Euthum ar fy nhaith yn sioncach fy ngham am fod adain las wedi chwalu'r diwch mewn cwmwl a chalon. Nid rhamantu y mae Gwilym Morys ond siarad o brofiad. Mae ffydd i ddewrder a'i ysbryd gobeithiol yn pefrio ar bob tudalen. Ac yna fe awn ni flaen, mewn darn arall o'r ysgrif, i sôn ymhellach ynglŷn â'r enfys. Fedra i ddim esbonio'r enfys yn wyddonol neu yn nhermau swyddfa'r tywydd, ond yr enfys a weles i ar dro, rhywbeth grasol ydoedd ac nid gwyrthiol. Ac am mai dynol oedd y cyfryngau, nid oeddem bob amser yn nabod y gymwynas Yr oedd yn gymwynaswr cyffredin i ymddangosiad mor ddiymhangder i ysbryd, ac weithiau ni wybu y llaw dde weithred y llaw aswy. Ni cheidwr emlys ddim sŵn, gwên, a dagrau o'r cyfrynge bob amser. Ac yn anhwyrach yn yr ysgrif mae'n cyfeirio at ddiffiniad o'r emlys a glywodd mewn pregeth gan y Parchedig JW Jones Conwy. Dyma'i ddisgrifiad e. Millions and millions of tears and the sun shining through. Ac mae yna filiynau ar filiynau o ddagrau wedi cael eu tywallt yn ystod y cyfnod anodd hwn. Diolch i'r rhai a fu wrthi yn dwyn golau haul i fewn i fywydau toredig. Nid ar hap a damwain wrth gwrs y dewiswyd yr enfys fel symbol i'n hatgoffa ni o'm mhrofiad dewrder ac aberth, ie, hyd at angen mewn rhai achosion, gweithwyr y gwasanaeth iechyd a gofal. A dylen ni ddim anghofio'r miloedd chwaith o gymwynaswyr sydd wedi dod â gwres a goleuni i fannau lle yr oedd oer ni a thywyllwch yn teyrnasu. Y rhai fu'n cynnig gwên lle yr oedd dagrau'n llifo. Gobeith lle roedd gofid yn parlysu, a chariad lle roedd casineb ac ofn yn brathu. Ac yn y gair ola hwnnw, sef cariad, yn anad dim y gorwedd ein gobeith. Dyma rai o'i nodweddion yn ôl yr Apostol Paul. Os dwi'n siarad ieithoedd dieithr, neu hyd yn oed iaith yngylion, Heb gariad dwi'n ddim byd ond jar metel swnllyd neu sŵn symbal yn cael ei daro. Falle fo gen i'r ddawn i broffwydo, a'r gallu i blymio'r dirgelion dyfnaf, neu'r wybodaeth i esbonio popeth. Falle fo gen i ddigon o ffydd i symud mynyddoedd, ond heb gariad dwi'n dda i ddim. Falle mod i'n fodlon rhannu'r cwbl sydd gen i gyda'r tlodion, neu hyd yn oed yn fodlon marw dros y ffydd, ond heb gariad dwi'n ennill dim. Mae cariad yn amyneddgar. Mae cariad yn garedig. Dydy cariad ddim yn cen fy gen i, ddim yn brolio ei hun, nac yn llawn ohon ei hun. Dydy cariad ddim yn gwneud pethau anweddus, nac yn mynnu ei ffordd ei hun drwy'r adeg. Dydy e ddim yn digio a ffwdu, ac mae'n fodlon anghofio pan mae rhywun wedi gwneud cam. Dydy cariad ddim yn mwynhau gweld drygioni. Be sy'n ei wneud e'n llawen ydi'r gwir. Mae cariad bob amser yn amddiffyn. Mae bob amser yn credu, bob amser yn gobeithio, bob amser yn dal ati.

rhai termau gramategol fe'n dysgwyd i, taw rhywbeth na fedrwch chi i weld, i deimlo, na'i flasu, rhywbeth y tu hwnt i'r holl synhwyre, yw'r haniaethol. Ond ceisiwch chi esbonio ystyr gair haniaethol i blentyn ifanc iawn, mae'r dasg yn amhosib, yn aml iawn, yn anodd iawn beth bynnag i'w chyfleu. Dim ond trwy ddiriaethu'r syniad y mae creu gwell dealltwriaeth. Ac mae'r gair cariad yn benthyg i hun yn well nag unrhyw air arall bron i geisio'i esbonio ac i'w ddarlunio. Ei wisgo mewn cnau dynol, os mynnwch chi. Ry'n ni'n gallu i weld ac ry'n ni'n gallu i deimlo. Mae gwir gariad yn weithredol. Mae'n cyffwrdd â ni o hyd gyda'i ddwylo caredig ac yn amlygu'i hun bob dydd o flaen ein llyged ni. Diolch amdano. Hon yw'r anrheg gorau y gallwn ni ei roi y Nadolig hwn. Ei roi, i derbyn, i chadw, ac yna ei roi yn ôl drachefn i eraill. Yn ôl disgrifiad y Doctor Martin Luther King, cariad yw'r maeth hanfodol sydd ei angen arnom. Hebddo, does fawr o ystyr i fywyd. Cyn wrando ar Emmy mi gloi yn gwasanaeth neu gadewch i ni wrando ar ddarn o araith a draddodwyd gan y Doctor Martin Luther King mewn cynhadledd yn Atlanta, Georgia yn 1964. Ac mae yna ryw eironi rhyfedd i'r geiriau, yn perthyn i'r achlysur o ystyried yr y lleoliad ac arwyddocâd a phwysigrwydd Georgia yn yr etholiad arlywyddol nôl ym mis Tachwedd. Ac mae 'na hanes hefyd wrth gwrs, hanes Georgia yn atgoffa ni o'r hiliaeth treisgar sydd yn parhau yn gryf mewn rhai cylchoedd, hanner can mlynedd a mwy yn ddiweddarach. Mae ateb y Doctor Martin Luther King i drais yn gwbl ddi-gyfaddawd. Ac mae'r neges yn parhau i atseinio'n glir ar draws y degawdau. Dyw tywyllwch

Roedd Martin Luther King yn cydnabod nad oedd y daith o'i blaenau yn un hawdd, ond meddai, We must walk on in the days ahead with an audacious faith in the future. Yr un gobaith a'r cariad y mae John Roberts yn sôn amdano ni emyn ysbrydoledig. O tyred di'n gwaredu, Iesu da, fel cynt y daethos da dy newydd wedd, a'r drysau 'nghau, at raid a'n ofnus bla, a'i cadarnhau a'n nerthol air dy hedd.